Gêm y rownd ail gyfle un lle ar ôl yn y chwarteri, Cwins Caerfyrddin yn erbyn Pontypŵl. Y ddau dîm yn ysu i fynd i Gaerdydd wythnos nesaf yn y rownd y chwarteri. Y bel yn llithro allan o ddwylo. Joel Mani. Mae'r Cwins yn llwyddo i ddwy'n y bel i ffwrdd o'r tir yn aros amdani. Rodri Lewis. Pwyllog yw hi i'r Cwins yn fan hyn yn gynnar yn yr hanner. Steffan Jack Jones yn gweld rhyw gyfle am gic fach mae'n adlamu yn ffafriol i Ioan Jones, Game McDonald i Iori Badham. Y Scarlets ifanc am sgorio cais cyntaf y gêm i'r tîm cartref. Y Cwins 8 pwynt ar y blaen, diolch i gic gosb gan Steffan Jack Jones. Ond dyma chi gyfle mwy ar gêm hyd yma. i bont y pŵl. Scott Matthews gyda Sam Scarf yn cynorthwyo. Ellis Lewis i Mani, Mani, Marcus Jones! Cais i bont y pŵl, maen nhw fewn tri phwynt. Ail hanner yma yn y parc y Cwins, pedwar pwynt ar y blaen. Cic gos barach gan Stefan Jack Jones wedi'r trosiad yn yr hanner cyntaf gan Kieran Meek. Y Cwins yn fan hyn, yn y sgarmes symudol yn dod allan ohoni, Lewis Morgan. Bwysig i'r Cwins, gadw am ynedd yn fan hyn, ar y blaen ar hyn o bryd. Ond basau cais arall yn bwysig i'w rhoi nhw'n bellach ar y blaen. Rodri Lewis Yn deud wrth y blaenwyr i ddod o amgylch y gornel. Lewis Morgan eto yn ei chanol hi. Y bel tro yma yn nwylo Gay McDonald. McDonald yn ymestyn. Ben Brigsby yn gweld hi dros y gwyngalch. A'r Cwins 9 pwynt ar y blaen yn y rownd ail gyfle. Awr o'r gêm wedi bod yma yn y parc. Y ngêm tyngedfennol o'r tymor i'r ddau dîm yma yn ysu i gyrraedd y chwarteri. O'r di'r bel allan o ardal y dacl hyfryd gan ffod ffod teg at yr asgell mic i Carrick McDonough. McDonough yn ceisio curo'r dyn ola, ond y dadlwythiad yn darganfod y canolwr Marcus Jones o dan y peist. Y trosiad dal i ddod a'r gêm ymlaen. Da ni yn munudau ola'r gêm, 78 o funudau ar y cloc. Aneurin James yn darganfod y neidiwr. Mae angen i Bont y Pŵl fod yn gywrain yn gywir. Dim camgymeriad yn fan hyn. Lewis ar bel allan, Mani i Ford, Ford, Meek yn symud hi tuag at yr ystus bellan, torri'n ôl tu mewn. Ioan Duggan yn dal i wthio ymlaen, Milyn yn ceisio dwy'n y bel. Ond mae dal yno i'r ymwelwyr, Pwle sy'n dod ymlaen. Braich y dyfarnwr yn yr awyr, cic gosb. A mynd yn sydyn, mae Ford, Ford yn gweld cyfle i fynd amdani yn ymestyn. Ddim yno. Milyn yn llwyddo i rwystro y maswr ifanc. metr yn brin fan hyn i Bont y Pŵl. Scott Matthews ar bel. Danny Gesail, braich y dyfarnwr yn yr awyr. Pont y Pŵl ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Mae'r cloc yn goch yma yn y parc. Y Cwins ar ei hôl hi o driphwynt. Triphwynt yn ddigon i fynd ar gêm i amser ychwanegol. Ond dyma nhw'n dod. Gabe McDonald gyda cefnogaeth ar ei ysgwydd. Rodri Davies yma'n hyn yn cael ei dynnu i'r tir. Base'r Cwins wrth i bodd yn cael triphwynt i fynd â'r gêm i'r amser ychwanegol. Cais i ennill y gêm. O, oh, na chi linell hyfryd. Gei McDonald unwaith eto sydd wedi bod yng nghanol pob dim prynhawn yma i'r Cwins. Brech y dyfarnwr allan, felly mae yna gyfle am driphwynt beth bynnag yn fan hyn. O, yn gweld cyfle, yn mynd amdani, Jack Owells! O, oh, mae'r Quins wedi sgorio! A'r Quins wedi selio i ge yn y chwarteri. Pont y Pŵl, wel, tor calonus iddyn nhw, ond y Quins fydd yn mynd i'r brif ddinas wythnos nesaf. Trosiad Steffan Jack Jones yn golygu na'r sgôr terfynol Cwins Caerfyrddin 25, Pont y Pŵl 21 a'r Cwins mewn i'r cwarteri.